Helo! A chroeso i benod arall o Cews! Cews mis Ebrill, tro 'ma, Dylan ydw i, a fi'n ystod mynd efo...
Lowri! Ewn i fy disgwyl chdi hynna. Na, fi gwybod, ie.
Sorry, mae'n stori pen fi. Ie, pam lai, da, newid, newid yr intro chydig bach, spice it up a bit. Ie, yeah, why not?
Um, ti wedi joio'r uh, y mis diwetha fa? O, oh, fel arfer, de Dylan, fel arfer. Mm. Dwi byth, byth yn cael yn siomi, dim mynd... Um, Dim dim fatha event gwallgo o standout ond ti jyst yn teimlo fel ma' ambell beth sy 'di bod yn sefyll allan fel digwyddiada... Do. ...pwysig a... Ia. ...lot o ryw fatha is rymblo o ran storis yn digwydd hefyd. Do ie cant y cant. Yy cyffrous iawn yn y caffi heddi ma' gyda ni Meilyr sydd yn chwara rhan Rhys sydd wedi bod yn, wel, masif rhan uh, eich chwarae yn y mis diwetha. Do, um, mae wedi bod yn blaenllaw iawn, do, dwi'n edrych ymlaen i gael holi fo. A, a fyna. Um, ond ie, yeah, cyn hynny, na ni, na ni drafod y penawdau. Croeso mawr i'r babi newydd, babi di enw, i ddyn hyn. Ie, ie, gyda ni aelod newydd o Gas rownd a rownd 'wan, cyffroes iawn. Aye. Ella bod gennym ni ryw rowndiwr y dyfodol 'di'n cyrraedd ni. Ie, yeah, pwy o ŵyr, falle bod nhw'n uh, delifero uh, papurau newydd ar hoverbikes.
oh my gosh, ddech chi'n cael stres dwi Philip yn trio trefnu hynna. Ie.
Os dys dyn nhw'n mynd i fod yn y, y gwneud y rownd yn y dyfodol, sgwn i sydd fydd pethau'n glanrafon bryd hynny. mewn... Ie. ...ryw mewn ryw bymthag mlynadd ond ia 'na ni'm 'na ni'm neidio mor bell a hynna mlaen. Dim ond newydd gyrradd man o bechod. Oh gosh. Yym ga- fi'n falch nath y babi cyrraedd a popeth yn iawn yndyw e 'c'os o'n nw'n proper neud e edrych fel o' rwbeth myn' i myn' yn rong a obviously odd y babi'n gynnar ond ie nath e cyrraedd yn iawn do? na bach bach o dramatics yn cyrradd y salon ia?
Ie ie. Oh my gosh nath Dani ticlo fi gymaint fel gennych chdi fatha dau dau fath gwahanol o o berson mewn bywyd un ydi Gloria mam Mel odd fatha hollol prepared hollol fatha Dos i nôl Paula yn y ddŵr a chydig o'r tawelio 'na.

Mae Dylan yn sorry sight yn y crutches ma. Mae, mae breichiau fe wedi bod yn absolutely huge ar ac ar ôl y, y cario hynna'n gwmpas. Ond pam dwi'n Mr Technoleg ddim jyst yn cael delivery Tesco's? Oh, yeah! Yeah, come on! Pwynt really da. Ie, dwi'n dall, os, os ti eisiau yy cefnogi busnesa' lleol a bob dim ond... Ia. ...fatha come on t- genna ch- s- genna chdi'm coesa a ma' misys chdi yn ga'l babi ne' newydd ga'l babi. Ia. A a odd o mor stressed yn mynd i'r caffi hefyd ia.
Ma'r siop yn twmlo'n dipyn bellach ar rail. A ma' trol- ma' 'di ga'l digon o Glenda'n barod. oh my gosh, oh, mae ma hynna'n mynd i weithio'n briliant ydy, achos mae Dylan yeah. fel arfer yn just yn boi mor o ddefgar a clen, a mae Patience o'r ei da, ond mae yeah. di cholli efo Glenda pan. O oh, ie, yeah. bys ni yna, fe dwi'n caru. Ond fi'n caru bydd y cynna hi wneud lan amdano fe, fi'n caru. oh, yeah, so fo wertho, bysa, really. Ta. Ond ti'n gwybod be, o, o ni chydig bach, oh gosh, mae o'n mynd really annoyed. Ond dwi yn dall pwynt o fe, dyma'r tro cynta iddo fo ddigwydd iddo fo, da, nath o fethu fo llew. Mae yeah. Sophie wedi cael yr, yr cyfnod do, eiraidd yna yeah. o gael babi o'r blaen. Do. Ond dwi'n dwi meddwl bod nhw wedi methu trick o Dylan, fyd, os o neb wedi galw fo'n Dylan Hobbles eto yna. Oh, nice! Yy, nes i cwrdd â, yym, nes di dderbyn llun yn do, nes i gwrdd â Dylan Goggles yn Bywyd Go Iawn, Clwb Ifor Bach. Do, ges i ryw negas am trio pedwar neu handi pedwar yn bora. Ges llun o chdi a dy ffrind a Dylan Goggles. Nôl i yy, teulu Sophie. Yy, oedd y p- oedd y kids 'na? Mae'n absolute nightmare. Um, Yn ti'n bod sori'r babi na'n tyfu lan o fydw, achos i asu, na gyd mae'n rhaid yn gweiddi a cwmpa mas a cwyno. Mae sôn yn helpu o gwbl. Mae Owain, oh my gosh, mae fe'n bwdwr. Oh my gosh, mae o'n, och, so just ddim, ddim mynd yn efo o, o gwbl nagos. Be ydych chi'n neud?
Teisan i ddathlu bod mam a'r babi adra. Allith babi bach yn bit o teisan, siwr. Na, ond fy mam wrth i bodd.
Dau funud, Robbie. Reit, wel, jys clirwch i fyny ar y chwyla ta iawn? Iawn boss. Ond yy yy yn yy nesh i rili mwynhau yym pan oddan nw'n coginio'r gacan. Ie. Yym a dwi'm yn gw- dydi hyn 'im yn mynd i weithio'n dda iawn achos ma' jyst podlediad 'di hyn ond pan ddath Mair cracio'r wy na ia. Full force ar y foment. Oh my gosh. Be da chi'n neud?
Mae'n edrych mor hawdd pan mae nain yn neud o. Ti'm angen cracio'r wy mor galad â hynna. Mond tap bach yn erbyn ochr y bowlan sy isio. Wps.
Neu bron neud twll yn y bowlan na. Oh my god.
Ond fi ddim yn credu am Eiliad bod hi ddim yn gwybod sut mae'n ei cacen. Fi'n meddwl mai plot oedd e yr holl amser. Cos mae hi 'di... hi yw yym wyres Glenda BCG. Mae hi 100% yn gwybod sut i cracio wy. Cwîn cwcio, 100% yn gwybod sut mae cracio wy. Ia, m- ma' rai- dwi me'wl ti'n iawn, mae o jyst yn ploi oedd o i gael Owain i helpu. Ie. A nath o weithio, a ti'n gwybod be, chwarae teg i Owain, nath o, nath Ie, o do. stepio fyny. Dwi'n meddwl gynna ni uh, future bake-off oh. cogydd ar un, ar un dwylo fama, de. Wel, allan fe fod yn, allan fe fod yn, yn, uh, yn bobwr, neu allan fe fod yn rockstar, achos obviously mae Owain wedi bod yn, uh, yn sgimo a scamo i uh, safio lan i fyny pedal, oedd gyfer ei gitar. Ia fydd o'n ella fy- ella neith o gyrradd ryw ryw begwn yn 'i fywyd lle fydd o'n gor'o' dewis rhwng coginio ne' ne'... Rock a roll. ...rock a roll.
Fi 'di rili fwynhau y stori 'na ma' fe'n a ma' fe bach o fel classic storyline ti fel dwyn atebion i'r test a wedyn gwerthu nw mlan. a hefyd yn ca'l fatha odd 'na jyst ffasiwn hŵ ha am y cod y y ffotocopïwr efo Vince 'fyd. Ie ie ie ie hel y class. O a druana yy druan o Vince hefyd 'c'os odd Owain yn yn siarad amdano fe odd yy be' odd e'n gweud odd e fel Dwi'n gallu troi dad rownd y mus bach. Dim ond angen edrych fatha mod i'n sori a deu mod i 'di dysgu'n wers 'de. Ond erbyn y diwedd yy Vince a goggles nath yy ca'l ei ffordd on'd yfe? O'n i'n me'wl bo' hynna yn rili neis a... Ie. ...jyst arwydd o fatha teulu modern a teulu sy'n ga'l get along ia fatha bod y ddau dad... Ie. ...wedi gangio fyny jyst i ddangos i iddo fo be' 'di'r peth iawn i neud a elli di ddim... Ie. ...ca'l get awê yn dwyn atebion. Ie oedd o'n grêt. Yy yeah. un peth arall am Owain oedd uh, fo'n gwneud acen hwntw yn cymryd oh. Eco Dylan. Wedes wrthych chi'n beidio gwneud am ei bendod, do? Wedes i wrthych chi yn beidio gwneud am ei bendod.
Be, oedd e cwpl o impressions o hwntws yn y mis ma? Dwi'n gwneud? Achos yna rhywun ei impression o llir hefyd, fi'n credu. Mali, Mali. Mali, ie. Yeah.
Pawb yn ei dron, di fe. Nes i sylwi bod yna sawl person di fod yn cymryd am Eco Hunters, ie. Fi 'di rili bod yn mwynhau stori, storis y plant yn gyffredinol, yn enwedig y storyline, um, wel, y party. So, wel, mm. gynta, mm. Cai a Gwawr yn torri lan, um, yeah. bach o gos, uh, hefyd, bach o obeth i Caitlin, a wedyn, mm. bod, y, bod y party ma'n digwydd, scammer bach arall, uh, Iestyn yn dod mewn ac yn gweld cyfle... Ah, sy'n mater efo fo? Oedd y cwpl o bethau yn ymlaen efo'r Love Life for Kids yma, oedd yn amlwg wel, Cai a Caitlin, beth sy'n mynd i ddigwydd mm, fyna. Mm, um, Cai'n amlwg wedi torri lan efo gwawr. Ond ie, yeah, o ie, yeah, congrats i Caitlin gyda llaw. Nes i, nes i rwy'n fwynhau ar... Uh, nes i fwynhau, nes i fwynhau hi'n esgus. Ond i'n fel, ffordd gorau i wneud o'n fe, ddim gweud i pobl ti'n mynd i wneud y test o'r un. Ie. Ie, yeah, oeddech chi'n sôn am yr, yr garwriaeth rhwng gwawr a Cai ac yn amlwg oedd Gwawr wedi bod yn fflyrtio flat, flat oh, out efo Evan hefyd. Ond um, dwi'n meddwl, so ti'n yn amlwg oedd Caitlin yn fuming am Cai, ond nath i ddefnyddio'r ffaith bod hi'n fflyrtio efo Evan fel esgus, really, do. Do. A sefyll i chi'ch o pensiwn, di?
Ydy, mae nhw i! Ffwcin hell. O'n i'n joio'r edit bach yna. A hefyd pan ti'n mynd... Rhys, dwi'n viral.
Glas. Oh. So oedd y punch na di resultio yn lot o fatha puns gyn Robbie o Gowain. Am fatha bocsio a

i um, i Caitlin doedd, chwarae teg. Iawn, dwi ofn, dal hi'n ôl, Ows, paid â gadael i ddi ddyrnu fi. Na ddigon. Callwch a tyfwch fyny y ddau yna chi. Dwi'n meddwl yno fo mwy. Oedd yna cwpl o bethau efo'r kids hefyd yn interacto efo Arthur. A, yn amlwg oedd Arthur dros y mis diwetha, so mae fe wedi bod yn trial um, neud i hun edrych yn

ti'n gwybod, fatha fe yn ffansïo Gloria. Ie. Yym, pa- pan nathon nhw gwrdd am y tro cynta, oedd e fel... Arthur Tomos, dyn logistics.
IE delivery driver.
O, o'n i'n joio efo hwnna. A wedyn nathon nhw mewn wedyn i gael sgwrs fel, oedd hi'n gweud bod hi'n dod o Bethesda, oedd e fel... Dwi'n nabod lot o Bethesda.
Yym, da chi'n nabod teulu Rhesan Wen? Now ag uh, Alwyn? Ydw, oedd yn ffrindiau fan had, taid bel. O, gath o bach o disaster yn trio rei hercan iddo ei hun do. O, a ti'n gwybod be, ia, pa mor neis pan math o'i sortio'r hercan na, lowri jyst yn fatha reassurio fo. Ti'n angen newid i blesio neb arall, sti. Sut ti fewn sy'n bwysig de, dim beth sy'n ti allan. mae'n star yndi. Yndi, mae'n teg di. Oed. Ond na, oedd o leia oedd o'n eisgwld efo gwen bach ar ei wyneb pan bod Gloria'n galw fo'n Silver Fox. O, oh, dys i joio hwnna, siarad gyfan. Ti'n mysio chdi newid y stael, na goes? Ti'n dach yn gret o lwti.
Ti'n meddwl, si? Wrth gwrs, mae di.
Gyn ti dy lwc dy hun, does? Distinguished. Ti'n dipyn o Silver Fox, wyt?
Silver Fox. Glwsoch chi na?
Di'r gloria ma ddall da.
Silver Fox, ia. Ond ti'n gwybod beth nes i rili fwynhau actually, oedd un bit pan oedd e'n teimlo'n rili wael am ei hunan, oedd e... Na, bydd e jyst fel yr extra 'na yn dod mewn i'r caffi. Jyst fel boi really handsome! A pawb jyst fel "Ww, sbia ar y boi!" Wnes i rili joio fe. A we- a wedyn later on ddo, gutted, oedd Gloria... Fel obviously oedd yy Arthur 'di bod yn aros 'na trwy'r dydd yna i i... Oedd mynd i ofyn i hi mas, a wedyn yn y pen draw yn yym... yn clywed bod hi wedi... Pw sa'n meddwl? Long lost love yn y lle dentist a bob man? Mae Gloria, fi'n re... O, oh, fi'n mwynhau siwr gymaint. Yndi, mae'n brilliant. Mae'n cymeriad, yndi. Dwi'n meddwl, mae hi'r mae hi type i fod yn fatha kind of fflirtian efo pawb hefyd, a tynnu pawb fyny fyd a nid i bobl yeah. teimlo'n dda am ei hunan hefyd. Ond mae hi'n um, mae bach o Arthur ddo dwi, mae hi'n fel, cos fi nath i siarad am, o ddim scams, ond ti'n pan oedd hi'n siarad am Bella drws nesa, A oedd hi'n dweud, neud e mas fel bod hi'n Italian. Oh my gosh, ia! Ond mae'n, oedd rhywbeth arall hefyd lle oedd hi'n sôn am um, fargeinion, fi'n credu. Ond mae'n rhywbeth tebyg amdano, maen nhw'n offi gweud jokes, ti'n maen nhw'n dda, dda fo pobl. Uh, na, nes i, nes i meddwl hynna, actually, mae hynna'n bwynt rili really da, maen nhw'n ma nhw debyg iawn, dydy. Falle bydd e rhyw storyline lle mae Arthur yn cael fel cig of Kevin Lorry neu rhywbeth. ar gyfer y caffi. Ia!
Ond ie, edrych mlaen i weld beth sy'n digwydd yna, a edrych mlaen i weld mwy o Gloria. So ni wedi sôn rhywfaint am, am y kids, am Evan a Mali. Yn amlwg, nôl yn eu tŷ nhw, Llyr, Elen, Evan, Mali, a'r ddau arall sydd ddim yn perthynas eto. Ond yym... Pet! Ond mae Llyra Elen yn amlwg wedi yy penderfynu i wneud y trefniant yn un parhaol. Ia, difyr. Yy, a ti'n gwybod be, nath nhw wneud e heb braidd trafod o gwbl. O, mae'n ma eitha big step i fod yn Cymru. Dwi'n meddwl os ych chi'n gorfod fatha checio gynta o leia. Ie. Maen nhw jyst heb meddwl o gwbl am y ffaith, os mae os ma Evan a Mali yn torri lan, which, let's be honest, sydd ar y cwpl ifanc oedran yna yn fwy na thebygol. Ie. Yeah.
Mae ma bywyd y kids yna, mae bywyd y tŷ nawr jyst yn mynd i fod yn horrible. Yndi, yn union. Ie, yeah, mae fe jyst bach yn uh, ffurf bwyll, o'n i'n meddwl. Mae'n call really cynnar i fod yn dweud, iawn, da ni wedi gwneud hyn am ddwy noson, a mae pob wedi bod yn ffrio, ond ti'n gwybod beth, Ie. Ma' po- ma' pobol 'di bod yn ffrio a ma' bob dim yn gorffan ma' fatha siampŵ 'di gorffan ma' Ie, dim o! 'di gorffan ma' cereal 'di gorffan. Fi'n caru Coffi.
fi'n caru gyd o'r fel tropes fel classic tropes yna o fel dau teulu'n dod dan un to a a fel yym na- nath y brawd Evan cerdded mewn ar Mali fi'n credu yn y yn y bathroom a wedon nw fel o leia ma' fe 'di ga'l ei wers by ol yn y bore 'ma. O mae'n glas. maen nhw'n gofyn am disaster rili, really, dydy. Ynden. Ti'n beth nes i'n rili fwynhau ddo, oedd prosiect hanes Iwan. y map yna, a dda, fi, fi, fi oedd yn neud fel cestyll allan o clai yeah, ar y map. Mae'n pretty cool, o'n i'n meddwl. Ie, yeah, chi si yeah. rhoi, rhoi unrhyw fath o aseiniad fel yna yn yr ysgol. Nes i gael rhywbeth tebyg. Wel, na, ddim rhywbeth tebyg. O rai fi adeiladu castell Tom yn y Beili. Oh my gosh, o'n i ar fi'n deud, actually. Dwi'n cofio pob yn neud un, ond dwi'n gwybod pam nes i ddim yn neud un, dwi'n meddwl. Nes i ennill, nes i ennill y wobr, nes i ddod gynta. O, oh, llawn gofyrchiadau. Do, nath mam helpu ni, ne? Nath ni ddynyddio matches i neud y fences ar fel y cair a pethau, uh, a peintio nhw'n frown, a wedyn wow. nes i dynyddio actual fel fake turf, Waw!
Ie.
Oh my Yym. gosh, dwi isio gweld llun o hwn. Oedd e'n gwd, ie, fi'n credu bod dal adre rywle, na tra ffilmio llun. Yym, obviously Mali a Evan, wel ar y dechre, rili isie rhannu stafell, a fi ddim yn meddwl bod hwnna'n syniad da. Ma' fe'n... Na. ...ma' fe'n ma'n weird yndyw e? Fel cwpwl oedran symud mewn efo'i gilydd, ond hefyd ma' rhieni nhw'n neud yr un peth. Yeah.
It's yeah. fel, chill out guys. Ond yeah. yn amlwg, mae Mali yr un call, mae'r un mwyaf call probably yn, yn y pentra cyfan. Mm. Um, Wedi sylweddoli na, fi angen y space i fi dan. Ar ôl i hi efan cwpl mas. Yndi, di wel, ia, dyna di peth. Dwi... Dwi'n gwybod os na bod yn gall mai, cos nath be nath i ddeud hollol neud sens. Dyna dyn unig le lle dwi'n gollonydd, gret, yeah. neud sens. Ydy hi low-key jealous a methu copio efo Efan a Gwawr yn fflyrtio sy'n ychydig bach yn aneifed actually. Ie, Er, falle. fatha, o'n i, o'n i'n million percent gwaith. Ie. so o'n i wedi bod dda, ei, dyn ni methu bod efo'n gilydd, ti wedi siarad am hogan arall. Dyn ni'n mynd i weithio. Sa'n siŵr os oedd e... Wel, ie, wel, I don't know. Ond Ai, ie, ai, ffo- ai ffordd hi o cosbi Efan oedd o? Yeah, ne, falle. Neu, neu ydy hi'n bod yn... Uh, Wel, fi, fi, fi, fi meddwl yw, fi meddwl bod nhw falle, bod hi falle jyst yn swyddoli bod hi'n mynd off at o bach. Ie, yeah, bod yn gael bach o'r ic. Ie, yeah.
so i'n gweld o fod o disglair nhw i fod yn gwbl onest ti. Na, na fi, na fi. Ond ti'n gwybod be, mae well gan i fi bo' nhw'n chwalu, na bo' Elen a Llyr yn, yn chwalu. A, achos, ie, yeah, 100%. Dwi'n dwi licio perthynas dda yn nhw fwy o fwy oh, bob tro. Un teulu sydd definitely ar chwal, um, ni wedi gweld, achos mae ma rhywun wedi dychwelyd. Mam?
oh, Be ti'n neud?
Mae Gwenno yn ôl. Um, oh my gosh. A ie, oedd o'n chydig bach yn dramatig, achos nath o, nath i ddod nôl fatha diwedd penod y party, ac o'n i'n yeah. dda, o, oh, calm down, dim o'r badau hynna bod ma yeah. party mynd ymlaen, come on. A wedyn, oedden ni'n gweld y benod nesaf wedyn, oh my gosh, mae Carwyn disnogi rhywun. A Carwyn eisiau sgariad. Y bombshell mwyaf nath ni gael o'r uh, busnes na oedd... Achos wedodd e, nawr bod nhw'n ysgaru, mae fy meddwl gwerth i'r iard. Dun dun dun! Ie, mae eisiau divorce, ac achos y divorce, mae eisiau gwerthu'r iard. Oh my gosh.
O'n i fel, shit, yr iard! Ie. Dwi'n gwybod, sa'n poeni am priodas nhw o gwbl. Fi jyst moyn gwybod pobl Glanrafon yn gallu mynd i gwnïo. Ie.
Ia ia ond yy dwi dwi dwi'm yn rili dall' in yr ins and outs o divorcio ond dwi'n cymryd ma'n rwbath sy mynd i orod digwydd fatha a wedyn bo' nw'n splitio pres lawr y canol ne' be' bynnag dydi? Ie. So ia. Wel... T'o' be' ma' wnna ma' wnna mor hunanol ddo i fod yn deg fel ma' fe 'di roi full time job i chi i plant e. Yndi. A nawr ma' nw myn' i fod yn ddigartre' yn fuan 'chos fi'n siŵr neith Kay werthu'r fflat a ma' nw myn' i fod yn ddi-waith. Yn union dyna 'di'r peth 'de ma'... Ie. Ia w- yy achos 'dan ni'n ia newn ni sôn am hynny wedyn ond ma'r ma'r caeaus mewn trafferthion... Ie. ...a mae mae o weld fatha wbath eitha amlwg i neud gwerthu'r fflat. Ie. Yym a dwi'm yn meddwl bod Iestyn yn charjio fifteen quid a head gin kids yn mynd i yn mynd i helpu nw yn yr hir dymor 'de? Yy rhywun arall fydd yn ga'l ei effeithio yn amlwg gan hwn i gyd Fydd, wel, fydd Iolo, Iolo bach diniwed, Iolo, Iolo sy'n, Iolo fel arfer yn, mae fe ddo, mae fe fel arfer yn gwenu ac yn, ti'n meddwl bod e'n rhywbeth o Romeo yn jam o pobl, ond, o, dwi anna fe, o'n i'n teimlo rhi sori, achos mae fe wedi bod yn, yn copa ers mor hir. Mm, do, drwyddo fe i gyd, do. Do. Um, uh, trwy'r holl beth na fo Aled, a mae o'n yeah. mae fatha reolwr y lle dydy, so yeah. i gael ei siafftio fel a, mae'n gorau bod yn brifod dydy. Ie, yeah, definitely.
A uh, yeah, nath, na mi nath o fynd yn flin, mae nath o clicio on i Barry yn, yn eitha sydyn na. So. Um, bab o Barry wedi um, fatha plantio pres na ni boca cot o i dan, er mwyn i dan i ffeindio fo. A ie, yeah, nath o clocio ar ei hynna reit handi ac uh, confrontio Barry achos oedd o'n meddwl bod o yeah. digon, o, digon o fo i allu neud o'n buan iawn at y sili. Yeah. Actually, new. Oh my gosh. Dim byd i'r boi i'r job. Um, na ni sôn bach mwy am, uh, am Barry, wrth gwrs, nes ymlaen. Yn y copa hefyd, uh, obviously, nath ni weld... Wel, rhyw fath o showdown. Showdown bach slay, Matthew versus Rhian. uh, yeah. Rai fi wneud, nes i cael ei mwynhau hwnna. Oedd e mor dan dyn. Ond mm. oh my gosh, o'n i'n lo fe. Mi da ni wedi dod i ddallt yn gilydd yn dda iawn yn ystod ei chyfnod yma. Ond dyna ni, mi fydd Dafydd ar ei ennill o'i chael ei nôl, ynghyd â rywrai eraill yn ei ysgol nesaf hi dwi'n siŵr. O'n i'n fatha rwbio nila fatha, mae Matthew nôl. Dyma fo, dyma, da ni wedi bod yn aros amdano fo, mae o'n cael peint, a mae o'n nôl yn bod yn dan dyn. Ie, ie, ie.
O, oedd e'n class pryd o ti'n gweld Dafydd yn y cornel, jyst yn fel, o na. A hefyd, ni'n ffeindio mas, mae hwn wedi digwydd o blan. Be sy'n bod yno ti? Ti wedi bod wrth ti to? O, blincin rhian ma de. Dim... Ie. ...dim dim yn neud dim byd ond cheatio ar Dafydd druan a ryw fflyrtio efo pobol mewn jobsus. O be' ma' Dafydd yn neud efo 'i lemon iddo fo. Ond yym nesh do nesh i nesh i rili enjoio fo hefyd yy hmm. ond a dwi yn gutted bo hi yn y gadal ddo o'n i'n rili mwynhau cymeriad hi a na odd yy o ia speech Matthew odd o fatha mae'n gwbod be' mae hi isio a mae'n mynd... Ie. ...amdano fo. Ie. A dwi dwi siŵr nath o dwi'm yn cofio wrth pwy nath o ddeud nath o ddeud 'sa neb yn ca'l neud tro gwael arno fi. Ti'n apus Sel?
Fi?
Pam? Wyt ti gwbo'n iawn?
Yr unig beth dwi'n wbod ydi bo' 'na neb yn ca' neud tro gwael efo fi. Ti nath tro gwael 'da fi achos ti ffili ca'l ffordd dy unan. Beth fela 'di bywyd de? Ca'l rhei petha. Ddim yn ca'l petha ereill. I guess sim lot o bobl yn gallu cael one up ar yy ar Matthew ond un person sy wedi yy wrth gwrs yy yw Barry. Mm. A a si ma' Barry ma' off the rails. O ma' ma' Barry 'de os am mae o wych rwan yndi os odd e ddim stopio fo mae o mae o'n tynnu pawb i'w ben. Sgynno fo sgynno fo neb rwan blaw amdani 'de. Ie. Sgynno fo neb a a mae jyst yn mynd o ddrwg i waeth a mae jyst yn mynd yn fwy ag yn fwy hectic fwy... Ie. ...ag yn fwy fatha dwi'm yn g'o' j- jyst a jyst m- sna'm stopio 'na fo na ma'... Na. ...literally 'di 'di fatha troi 'i frawd 'i hun yn erbyn o. Dwi'n yeah. do, mi eisiau byd yn neud efo fo na di. Rhys i ffrind gorau fo, a fydd yn yeah. gret cael chydig o insight uh, yn y man gan Rhys wedyn, gan bod Meilir yeah. yn ymuno fan un y caffi. Ond um, ia, yr un o'i unig ffrindiau fo de, ond mae o efo Danny, oh my gosh, oh. rownd i fus bach. Mae o mor manipulative. Yndi, mae'n horrible i wylio i fod onest, mae'n fe'n really anffodus i wylio. Hollol, uh, gaslightio i de. Jealous ydi os di. Achos bo' fi'n ca'l sylw chdi gyd.
Dwn i'm. 'Di Rhys 'im yn foi fel 'a. O sut ti'n gwbo?
Ella bo' chdi'm yn nabod o ogystal â ti'n feddwl. Sbia be' nath o i chdi a David.
Ia. Ia, ella bo' chdi'n iawn.
Trystia fi. Anghofio amdano fo. ma' jyst yn gwbod sud i chwara powb 'de? O'n i o'n i 'di anghofio deu gwir t'go' yy yy am Carys ac Aled yn ca'l affêr. Ie. A troi hynna a gneu' di ôl o deimlo'n ddrwg fatha neud o fel bod o achos bod o'n gwbod am hynna... Ie ie ie. ...bod Bari yn bod yn yn horrible. Am faint oddach chdi'n gwbod bo' Carys ac Aled yn ca'l affêr? Myn' o oes yn ol. Teimlo fatha ddoe i fi mêt. Nath Bari weud rwbeth werth fel... A be' ti mynd i neud am y peth? Gen ti job arall? A gen ti dal dy ddannedd a dy benglinia? M-hm.
Gosh. Scary. Ie. A Rhys yn yn trio'i ora i ddaetho Dani. Mae hyn 'di bod yn dipyn o sioc i chdi dwi'n gwbod. Yndi.
Yndi mae o. Dwi yma i chdi iawn. A 'nai helpu chdi sortio bob dim. Ma' Bari'n bartnar i fi. Dwi'n garu fo. Dwi'n drystio fo. A pan nesh i golli dad, fo o'dd yna i fi.
Dani!
Su' fedri di ddeud y clwydda 'ma i gyd, Rhys? Dim clwydda ydyn nhw. O a t'go' be' o'dd yy yr actio yn wych mae 'di bod yn wych rhwng rhwng Rhys a Dani 'de wel pawb yn amlwg ond y ddau o'nyn nw'n enwedig ti jyst yn gweld yr y gyfeillgarwch yna'n disgyn a o fod mor agos i... Ie. ...t'o' Rhys yn trio deud wrthi rhybuddio i am Bari ti isio gweld y switsh 'na fatha t'o' na... Ie. ...I got my man dwi dwi efo Bari hundred percent. Pan ma' nw'n ca'l y showdown fach 'na tu fas y caffi ne' fe- ma' ma' wastad t'o' y bits ma' Dani ddim yn gweld on'd yw e achos o- ni'n gallu gweld... Ie. ...o- o- t'o' Bari'n sefyll lan gwenu bron on'd yfe yn siarad efo Rhys. Hmm. Yr un peth pan odd yy yy Bari roi hug hi a nath e neud fel evil smile bach yndo? Tra o'dd e'n roi hug i hi. Do. A o! Scary. Ti'n hefyd, yeah. um, sy'n amlwg, um, rhywun arall mae wedi, um, mae wedi uh, croesi nawr i'r Ceys, achos fe yn amlwg sydd wedi gwneud i Dani fynd yna. Dwi wedi dweud, na ni'n dalu tan diwa mis. Dwi hynny'n digon da. Pwy sy'n dweud? Hwn. Bless. Mae fe jyst yeah. i neu hwnna, jyst fel... Power trip.
Ie. Yeah.
Ond, ie, yeah, mae'r Ceys yn amlwg nawr, drion yn nhw. Mm -hmm. Yn, um, gyfod cael gwared ar hyn y deilad. Yndi och ma' hynna'n gymaint o bechod 'de achos ma'r adeilad 'na dwi d- d- 'di o'm yn 'di o'm yn lot i edrych arno fo. Na.
Ond mae mor eiconig faint o fatha... Yndi. ...fig rôl sy 'di ga'l a paneidia sy 'di ga'l... O. ...ei neud yn yn yr adeilad yna a gwallt... Mae... ...a'r walia 'na'n gallu siarad 'de? Yn union.
Oh my gosh. So ma' gymaint o bechod os fydden nw gor'o' ca'l gwarad ohono fo ma'n edrach fel a chwara teg i Mel ga'l brainwave Ie, yeah, oh, dwi'n gwrando arno fo achos ti'n mae o'n ei sens yr, yn ariannol, dydy. Mae o'n cael lot o brainwaves busnes, a ti'n be, fi'n edrych sylweddoli, mm. mae awr sy'n cael ei o gloria. Na fe? Oh, yndi siwr. O, oh, yndi siwr iawn. Dwi'n mynd nes i mwynhau am y, y busnes. Um, um, Wel, y busnes cael gwared o K-Cabs, un, os mae fe'n mynd, mae hwnna'n meddwl, gawn ni fusnes newydd. Mm. A mae hwnna'n eitha exciting, er bydd e'n end of an era. Ond hefyd, yeah. nes i rei fwynhau, um, fi wedi gweud o blaen fe, Carriage Bespoke cyfeiriadau at cyn gymeriadau. Dim byd i wneud efo mam a Michael, na? Na.
Dwi'n di siarad efo Michael os os nosa. Dyn nhw'n iawn? Yndi, champion. Nesh i siarad efo mam noson o blaen. Mwydro am adeiladu rhyw conservatory. O, da iawn. Ia, jyst nod, nod bach. Da ni dal yn cofio amdanyn nhw, a maen nhw dal yn involved yn y busnes. Yndyn, yndyn.
Ond ie. Um, ia, no... dwi'n gwybod, gwn i, gwn i, gwn i weld be ddaw o hwnna, ond di'r di, di cares ddim yn mynd i gymryd i'n hawdd, na di? Na. O'n i'n trial meddwl wedyn ddo, o'n i'n trial cyfri faint o bobl mae ma, ma Barry wedi croesi yn Glan Rafon. Oh. So, yn amlwg, erbyn hyn, mae'r ma Walshes, mm. um, mae uh, Rhys, mm -hmm. mae Iolo, mae yeah. ma, ma, ma Matthew, Yndi. Yy efo'r efo'r drugs. Ie. Yym ma' fel Matthew yn gwbod yndyw e pwy welodd e yym... Ma' 'na reswm pan ma' powb yn cadw'n dawel pan mae'n dod i Barry Hardy does? Ie.
Yym ma' fe 'di croesi... O Iestyn. Iestyn efo'r drugs hefyd. Jason 'i frawd 'i hun 'de? Jason wrth gwrs ie.
Ie.
Gosh.
Ie be' be' ti'n me'wl be' ti'n me'wl neith ddigwydd? Oh, mae'n anodd gweud, ond fi'n meddwl bod e'n mynd i cael ei gymypens. Mm. Ond sa'n cael mae just fe bydd yn bydd yn dyddiol yn y pen draw. Ah. Mae rhywbeth gwael yn mynd i digwydd. Pwy o wir, falle bydd y... Falle bydd rhywbeth yn digwydd i rhai busnesau fe, falle bydd rhywbeth yn digwydd i'r tŷ pizza, mm. neu'r garage. Fi... Ia. ...fi rili ddim yn gwbod. Ia a a pa mor bell pa mor bell ma' mynd i allu sycio Dani i fewn ydi o'n mynd... Ia. ...i fod yn co-owner o copan ne' rwbath ne'... Ie ie ie. Fi'n gobeithio bod Iolo penderfynu ymuno efo Rhys yym a fi'n gobeithio bo' nw'n ca'l Jace mewn efyd a falle even Ken. O ia oh my gosh ia pan nath odd nath Rhys gerddad lawr fatha Ali rili dodgy looking ac odd 'na miwsig rili dodgy ac o'n i fatha oh my God here we go here we go oce ma' o 'di ffonio i rywun ma' 'di ga'l gafal ar rywun rili dodgy sy'n mynd i dangos i i Bari what's what a 'dyn mae'n cyrradd fatha anterth cerddorol a wedyn O yolo, is yna. Ie!
The dream team. Be' sy?
Ti'n iawn? Na.
Ma' angen stopio Barry. Ma' 'di mynd rhy bell.
Ma' raid i rywun stopio fo achos dy- wel dyna w- odd un o'r petha ola welson ni odd oedd yy Barry m- achos fel o' chdi'n deud e ma' 'di bygwth o sawl gwaith on' nath o actually... Ie. ...bygwth o'n gorfforol ag odd... Do. ...llys ar y llawr a Barry'n dal 'i droed arno fo doedd? Ie, oedd, oedd e'n dal pwysau lawr efyd, allu gweld. Rhys di deud wrtho fo doedd? Ti di colli dy fam,
a dy frawd, a rwan ti di colli'r unig ffrind y gen ti ar ôl yn pentra ma. Cyn bo hir fe gen ti'm byd ar ôl, a be nei di wedyn?
Gin i Dani.
Buan iawn welith Dani drwy dy glwydda di. Met.
Met. Ie, o gosh. Yym, fi'n credu bod e'n hyn bryd, yn hytrach na uh, bod ni'n trafod hwn ymhellach, lle dylwn ni fynd draw i'r caffi i gael sgwrs efo'r dyn ei hun. O, efo'r dyn ei hun?
Uh, mae Meilir Rhys Williams yn aros yn ei drafod yna. Uh, gan i weld, beth na fe wneud. Yn ymuno gyda ni nawr yn y caffi, mae rhywun sydd wedi bod yng nghanol i yy rhywfaint yn dros y mis diwetha. Meilir Rhys Williams, aka Rhys. Yehey!
Ti'n iawn?
Dwi dde iawn, diolch.
Dych chi'n reit? Ie, yeah, good job.
Edrych mlaen i, uh, i drafod, actually, achos fel wedys i, ti wedi bod yn, wel, mae Rhys wedi bod yn nghanol ein do dros y, y mis diwetha. Um, do, wir. Sut brofiad mae wedi bod yn ffilmo hwnna i gyd, ffilmo, ti'n y rivalry mae fo Barry yn sort of cyrraedd, yeah. wel, wedi bron yn cyrraedd y chafbwynt, ond, ie. Yeah. Ie, yeah, wel, T'mo' i ddechrau efo, ni reit drist, achos mae Rhys a Barry wedi bod yn ffrindiau yn do, ers i Rhys ymuno fo'r yeah. gyfres tua pum oh. mlynedd yn ôl. So i ddechrau, ni dda, o, ond uh, mae'n gyffroes, dda, mae wastad cael gwneud rhywbeth bach fwy, ie, yeah, llawn tensiwn fel hyn. Lle mae yeah. Son, sonia, neud, sonia ychydig am y berthynas sydd wedi bod ta, rhwng, rhwng Barry a Rhys. Wel, be, un o'r golygfeydd nes i wneud fel audition i rownd a rownd oedd golygfa efo Barry yn mi fewn i tu pizza. Dwi'n, un o'r golygfeydd cynta'r hys ar teledu efo. Mi fewn i tu pizza, bympio fewn i Barry ac yn dweud, a dda ni ar rhywbeth yr ysgol yn chwarae pel droed am yn cyleid. so, o'n i'n gorau neud lot actio am ddeud y lein yna. Ond, uh, ond ie, so ers hynna, really, mae Barry ar hys di bod yn ffrindiau ac er bod Barry wedi bod yn cyfennu drwbl am felly waith yn y gorffennol, maen nhw wastad yn ffeindio, uh, mae Rhys yn rhyw fath o clust iddo fo, mae ma Rhys yn clust i ambell i berson ac yn dod â Barry yn ôl ar y strit yn arro yn, so, um, yn y diwedd y falle, felly, ond tra mae'n amlwg mae Barry wedi mynd rhy bell a mae Rhys wedi cael digon, felly. Mm. Dwi'n gwybod beth i gwyddydd i'w perthynas nhw, os fydd yna berthynas o gwbl ar ôl hyn. Ie, yeah. mae'n anodd yn dechrau stwm yma, Rhys yn gymeriad sy'n driw iawn i'w ffrindiau, a mae o wedi bod ar hyd yr amser i Barry, mm. ond dwi'n meddwl mae hwn jyst dwtch ar ochr ddrwg ac yn amlwg mae'n driw iawn efo Danny i Danny, mm. dydy? Yndi, mae'n ei jyst am nifer o bethau gwahanol wedi cael ei datgelu o'n am be mae Barry yn neud sydd uh, mae un peth yn ormod, wel, mwy nag un peth yn ormod i'r hys. Lle mae'n gallu hmm. madda, madda, madda hyn a hyn. Yeah, yeah. Ond dwi'n meddwl, e, y gyllell oedd yr peth nath wirioneddol, darganfod y gyllell yn fflat bari oedd y peth nath wirioneddol. Yeah. Droi'r pethau i yeah. Rhys. A pan nath y droi ar Rhys fel, dwi'n nath y bygwth edo, oedd hwnna'n scary. Wel, mae'n dyna peth, maen nhw wedi cael ambell i fatha altercation lle mae'n ychydig bach o fygythiad di bod, ond mm. di orioed di bod mor dywyll a hyn, neu di orioed di bod mor giedd a hyn o fy rhys. Ie, yeah, a, trauma. a physical da. Ie, yeah, lle yeah. trauma mae o'n, ynddi, mae di croesi llinell a mae o'n, mae bar i'n gwybod bod gen fo uh, egni intimidating iawn, ie, felly, a bod yeah. ma hynna cael dylanwad rhys gry ar rhys, bechod. Mm, dwi'n meddwl bod, bod Barry'n dechrau panicio rŵan dydy achos mae o 'di gallu dal ar y ffrynt 'ma mor hir ond a dwi me'wl ma' ma'r ma' cyfeillgarwch mor Rhys wastad wedi bod yn rwbath rili rili genuine... Ie do. ...ond rŵan gan bod Rhys yn gwbod y gwirionedd mae o jyst yn panicio 'wan ac yn mynd reit iawn stwffio hyn a dwi'm dwi mond mynd i ddelio efo fo yn y ffordd dwi'n gwbod sut i wneud, sef bygwth. Ond dwi'n nath Rhys rhoi warning iddo fo'n do, chi di bach yn ôl, um, mm. rhyw benod neu ddwy yn ôl yn deud Barry fatha, mae yna derfyn amser i ymddygiad fel e, a fedrwch yeah. yn troi dy gefn ar pawb ac gobeithio gallu cario ymlaen, felly dyna mm. sy'n hmm. bechod ydy, mae ma Barry'n amlwg di penderfynu, wel, tuff wan, lle dwi'n di wneud beth dwi eisiau gwneud a dyna fo. Mm. Um, heb boeni am neb arall, ond mae'r rhys yn siw arni fe. Mae yna ben llanwm di ddod i hynna, ond gan i weld. Yeah. Fe dwi dweud, yeah. gan i weld, be, os yeah. yna ben llanwm fe gyd. Ond nath y teiclo fi, actually, pan oedd uh, yy dwi me'wl Ma- yy Matthew dwi'n meddwl nath ddeud o be' be' ma' Iolo a Rhys be' 'dach chi'n mynd i neud ia?
Nes i ddarllen hwnna o'n i tha oh my gosh. Ma' Rhys yn gallu bod yn intimidating a wedyn ti'n meddwl beth na na chdi ti ar ddim.
Wel, to be fair though, o'n i'n meddwl, un o'r pethau efo cyfaill garwch Barry a Rhys yw bod Rhys wastad, mae fe lot mwy fel eiddfed, emosiynol mm. eiddfed na Barry. A, mm. ti'n mae wedi bod, mae wedi bod drwy loads ers fy bod uh, yng Nglanrafon. Mm. Uh, mae gymeriad sydd wedi cael massive tough time. Sut brofiad mae wedi bod yn mynd trwy'r storylines yna i gyd? I fi fel actor, de, mae o'n yeah. briliant. Mm. Mae o'n... Mae beth ti'n freuddwydio fath actor, ti'n cael... Achos ti'n cael perfformio'r holl scenarios dramatig ma, mm. o fewn un cymeriad, a felly, so, yn amlwg mae lot o'n fi yn rhys, a mae yna lot o bethau yn rhys, dwi wedi gwneud siŵr bod nhw'n chydig yn wahanol i fi, lle. Yeah. Mm. Um, ac wedyn ti'n cael yr hyddid mae wedyn i chwarae'r holl Tyd, i fi yn anffodus, dyn nhw ddim yn drist i'w chwarae, mae'n lot o hwyl. Yeah, pan yeah. dyn ni'n neud stunt a pan dyn ni'n neud pethau reit emosiynol neu reit drwm, mae'n actually lot o gynnwr fa'r set achos ti'n cael gwneud pethau, yeah. mae'n mor gyffroes cael chwarae fel e. Do, mae Rhys, mae dath o golli David yn amlwg, ond cyn hynny, oedd yn amser cyffroes a hapus iawn efo David, a wedyn, mm. wrth gwrs, gafodd o gyfnod o alar, nath droi'n, um, ath o'n gaeth i ymarfer corff, ac oedd o'n mm. rheoli faint oedd o'n fita. Um, ac, ie, yeah, wedi bod yn lwcus iawn efo cariad ers hynna, ond ers yr hen David, ond, na, mae'n ma gret i fi fel actor fod wedi cael gwneud yr holl straeon gwahanol. Roedd stunt David yn highlight da. No. Oh, yeah. Hwna special. Siarad ni trwy hwnna, y car yn tipio oedd hwnna, ia. Ie, yes, oedd nath ni ffilmio hwnna dros gyfnod o ddwy noson. A oedd ar, ar, ar, ar teledu am 10 munud, ac yeah. oedd hi'n ddwy noson y night shoot tua. Wow. Pimp awr yr un, mwy wrach. Wow. Lle gen ti'r holl gerbydau gwasanaethau brys yna, gen ti'r stunt car, gen ti stunt drivers arbenigol yna. So, oedd o'n mor cool.
Clas. Ti'n cael gweld y car yn fflipio efo dymu yn y fi fewn yna fel. Ffilmio yn y car ar ôl i'r car i'r ddamau ddigwydd, oedd o'n briliant. yn mor cool. Oh, oh. Wow. Ti'n fatha Tom Cruise neu dim ond. Gwefus gwefus arall fes edrych, Matt Damon yr un. Ie, o, glas. Um, mae tipyn o cymeriadau rwy'n dy rwy'n, chos yn amlwg ti hwn ti rwy'n dy rwy'n, ti'n neud e, pethau fel cabarella. Um, yeah. A ti'n cael, ti'n ti neud hwnna efo pobl o rwy'n dy rwy'n, dyfyd? Mm -hmm. uh, hwnna'n sport, dyfyd, cael gweithio fy nhw, mae mwy nag un tywed, llwyfan, fath o beth. Yndi, achos dyma peth, dwi wedi gweithio fel lot o ffrindiau rownd a rownd, ac wrth gwrs fel unrhyw opera seba neu gyfres drama hir dymor, mae gen ti pobl yn mynd a dod, cymeriadau yeah. mynd a dod fewn ag allan, felly mae lot o bobl yn ei nabod oedd ar rownd a rownd pam nes i muno, mm -hmm. ac yn un peth, fel ti'n dweud, mae gen ti ffrindiau, dwi wedi nabod ers cyn rownd a rownd sy'n dod yeah. yn cymeriadau rownd a rownd. Er enghraifft, pan nes i ymuno, o'n i'n ffrindiau da iawn efo, a dwi dal yn ffrindiau da efo Ceri Lloyd oedd yn chwarae'r cymeriad Carys, sef ah, yeah. Barry, a wedyn Iestyn Arwel oedd yn chwarae cymeriad David. Yeah. Dwi ddim gymaint a hwyl cael chwarae cymeriadau o gyferbyn â nhw. Mm. A'r un peth o fa, wwan, mae Mel yn y caffi, sef Elain Llwyd. Yeah. Mae hi'n un o griw Cabarella efo ni, yn ogystal yeah. i Estyn Arwel. Lle Yndi, mae'n hwyl cael... Achos chwarae, dyn ni mewn ffordd. Yeah. Pan ti'n actio, chwarae, deg gyd. Felly mae'n ma hwyl cael rhaid chwarae mewn, mewn cyfryngau gwahanol efo nhw. Ie. Yeah. Hmm.
Kerry Lloyd oedd y landlady fi, unwaith. Ie, yeah, wir, yn Gaerdydd. Ie. Yeah. Yeah. Dwi'n abod yr tŷ, fi si aros. Clan felly barti yn y tŷ yna, cyn i chdi symud yna. So mae hynna'n rili braf bod chdi'n gallu bod yn ffrindiau efo'r pobl ti'n ti actif yno. Ti'n ti agos unrhyw un o'r cymeriadau neu actorion eraill o gwbl? O, da ni gyd... Mae hynny'n swnio mor cheesy. Dwi da hi.
Da ni gyd yn deulu. Da ni yn, sydd dyna sy'n gret. Dyna mae pob yn dweud lyflu. Mae mor braf cadw dyma i weithiau. wirioneddol, mae o... No. Nes i weithio dipyn mewn teledu cyn rond around, mm. ac mae'r criw yma yn fendigedig, a da ni'n mwynhau cadw di gwaith pob dydd, felly mae, mae hynny'n bleser mawr. Um, ac ta, da ni... Uh, uh, dwi, ar ran yn heili fi ar rond around, yn amlwg mae Will ac Erin dwi'n mynd i deithio'r byd, oh, yeah. ond Dwi bellach yn heili fi ydi, mae John dal yma, a Sian mm -hmm. wrth gwrs. Yeah. Ac dwi'n neud lot efo nhw, a Danny, dwi'n ffilmio lot efo nhw, ac dwi a, Dan, dwi a Fian Medis chwarae Danny'n cael bach gormod o hwyl, da ni'n gorau cael... yeah. Da ni'n gorau cael rhyw bach weithiau ni gallio. O, oh, A fi a Hugh Garman, os da ni'n ffilmio'r ddeis adwn yn y garage, da. O, ie. A mae Mari Wyn sy'n chwarae Sian yn cadw golwg yn y nes yma hyn yn rhywbeth. Oh. Nice. Be, be mae chdi a Dani'n gwneud pan sydd ydych chi'n cael mewn i drwbl fel arfer? O, oh, dych chwarae gwirion, Dani, de. Oh. Yn edrych achos, ma, yn amlwg, mae Dani a Rhys cael lot o logfeidd reit dramatig yn ddiweddar efo'r mm. ffrae. Yeah. Felly. O, beth ych chi ddim yn weld ydy rhwng tegs, da ni'n crio chwerthin. Ie, yeah, Yn actio'r drama, er, tyd y ffrio yma. No! A, yeah, o, mae hynna wedi bod yn briliant hefyd, mor deimladwy, a Mae o ia ti ellu deud ma'r ddau o'na chi yn gwneud joban briliant ohoni mae'n torri 'nghalon i gweld nhw'n oh, yn ffrio fel yna de. Mae'r...
Be dych chi'n deud bod fi'n deud hyn wrthi, ond mae rai fi ddeud, mae, ma actio gyferbyn â Ffrian Medi de, yeah. mae'n anhygoel actores. Mm, Hyd yn oed fy ni'n male awyr ac yn siarad fel hyn. Mm. A wedyn yeah. reit fi ddim yn mynd teg, a fi ddim olygfa, ti'n dweud bod ni'n olygfa drwm yn enwedig i Dani er enghraifft. Mm. A nes i just gallu switch wow. ar emosiwn ymlaen de. Ah. Fathas, wir ar mae o fatha switch. Mae'n anhygoel wow. pan ti'n gyferbyn hyn, pan mae o'n ystafell, mae'n drydanol, mae o'n anhygoel. Wow. Mae hynna'n edrych yn gymaint fwy yn presif os da chi'n chi chwarae gwmpas ac yn giglo rhwng teg, sefyd. Dwi'n cystal allu snapio nhw fewn dda fydda hi, so mae di fatha cymryd chydig bach i cael ddol mewn i'r lygfa lle mae hi just fatha light switch yn canol fewn i'r lygfa yna. A, a da, da chi di bod drwyddi fel, mae ma perthynas Barry a Dani'n amlwg di bod yn, yn mae'n perthynas amlwg o fanna, ond wedyn mae Dani a Rhys di cael ups and downs arferthol, fel chdi'n sôn gan am David, mae hwnna dal yn un o'n hoff storylines i, da. Mm. Oedd oh, hwnna juicy, doedd. Mm. Mae'r ma ffaith bod y perthynas nhw wedi goroesi hynna i gyd yn dangos gymaint o ffrindiau dyn nhw. Ia. Yeah. I feddwl, mewn ffordd nes i ddwy ni chariad. O, do! So, dipyn o beth. A wedyn, ar ôl colli David, bod y ffaith bod y ddau wedi bod y llun gallu bod yn gefn i'w gilydd, ond bod wedi colli'r un yn cariad. Ie. Yeah. Mae hynna'n, yndi, eto dangos cryfder nhw, ond mae dwi'n wrth modd bod Rhys a Dani dod yn ffrindiau agos, achos yeah. um,

a bobl. Yeah. Sut, Ond... sut chi'n dweud bod chi'n debyg ag yn wahanol ta? So mae rhy...
Dwi lot fwy um, diamynedd ac lot fwy um, fatha... Uh, na i ymateb yn ofnadwy o fyrbwyll. Ah, reit, oce. Okay.
Rhydd Rhys ddim yn gwybod, Rhys ddim yn gwybod, ond wneud Rhys wasad ymateb y ddechrau fe fwy pwyllog. Mm. Ac hefyd dwi lot fwy dramatic a byblu a... mm. camp na rhys, lle mae rhys yeah. lot fwy grounded ac yn fwy yeah. egni fwy trymach na fi. Mm. Dwi'n licio meddwl. Ynddi, ynddi. Na, dwi'n cytuno. Ni sôn am rhai o'r um, actorion a'r cymeriadau ti'n mwynhau gweithio efo. Os yna unrhyw actor yn ei gymeriadau yn rhwng drwy'r nawr, neu hyd yn oed dros y blynyddoedd, sydd ti wedi hoffi gweithio fo'n fwy? Wel, wyt ti yn, oedd ti yn fan o rownd o rownd cyn uh, bod ar Rwnd Rownd. Oh gosh, oedd yn.
O'n i wastad yn gwylio Rwnd Rownd drwy'n arddegau, tan fi fynd i coleg, tan fi symud i ffwr adre. Nice. Um,
oh, oh, oh my, so nes i, pan o'n i'n byw yn Llundain, pan o'n i coleg i Llundain, nes i fyw efo Lois Jones, ar gyda'r Lois Jones, oh, yeah. o'n chwarae rhan Becca. Oh, yeah. Ac tyd oedd Becca di fi'n bach o ddim bwli, ond oedd hi'n hogan hyderus ar yr haglen, ac mm. efo dipyn o fatha repetition. o fod yn hogan galed ar y rhaglen, so pan nes i symud i fewn efo hmm. Lois Jones yn Llundain, pan o'n i'n yeah. coleg yn fanna, o'n i'n bach yn starstruck. Oh. Achos, dyna heine, yr, yr actorion hynny oedd, oedd yn serenyn yr gyfres tra ni'n barddegau gwyliau. Felly pobl fatha cymeriadau fatha Dylan a Fflur Medydd yn chwarae rhan... O, oh, ti'n dweud fe'n yr cymeriadau fan. Yn anyway, rhai cychwynnol i gyd. Ie, na chdi. Ie. Oedd yn rhai chwarae'r cymeriadau na i gyd, a ni'n wrth fy modd fa. O, uh, be oedd enw'r cymeriad yn y caffi, y ddynes? Nia?
Nia! O'n i'n lyfio Nia. O'n i'n lyfio Nia.
O'n Nia jyst fatha pa, mam pawb, dweud. Oh, Os mor ffein da cyfeillgar a caredig, so hi, mae'n siŵr sy'n ei llicio cyfarfod yn bywyd go iawn, ond... Ie, yeah, so no nice. Nes i actually symud mewn o'r hwn o rownd o rownd pan nes i symud i Llundain. O'n i'n byw efo Cedron Siôn. Oedd fe ti? Oh, yeah.
Os Reit, hedfan yma rwbath. pan o'n i'n dechrau ac di piced i fewn ers yna hefyd, os dwi'n cofio'n iawn. Na. Yym, Ie. n- Ni siarad rhan rhoi'r cymeriadau o'r gorffennol, os ti'n cofio unrhyw uh, rhai o hoff storylines ti o gwbl? Pan nath Mal ddisgyn drwy... Mal, t- a tad, um, Dewi Pws, nath A. ddisgyn drwy'r to, a Hmm. um, fe yna crash minibus mawr ynddo. Mm. O, Oh, ie.
Cofio y crash y minibus. Um, a ta, mae'n had loads o dan di fod does. Mm. Be arall dwi'n cofio da? Gosh, sy'n dyfu nôl yn. A dwi sy'n cofio fatha yr er, er actual er, cews lle mae copa fan dde. Lle mm. yr... Um, yeah. Oedden nhw'n mynd i chwarae pŵl a falle. Ond oh. dwi'n cofio pan eisiau ddechrau rownd o rownd, cerdded ar set. Dwi dal i ddim o hynna. Oh. Pan ti'n cerdded ar set yn wedi yn Cilbetla, fe ti'n mynd i siop, er enghraifft. Yeah. yeah. A ti'n dda, waw. Fan hyn o'n i'n sawl awr o'r rhaglen a dwi wedi wylio tra ni'n iau. Yeah. A wan, dwi yn y byd, ne. Mae'n ma wow. E dal yn cool, de. Ie. Yeah. yeah. Ti'n gwybod beth ni'n offi yn un o'r uh, penodau diweddar? Oedd Robbie, fi'n credu, o rhywun yn mynd i'r tŷ pizza, anyway, a mae'r capel neu'r eglwys o gyferbyn a fyna wedi cael ei ddymchwel. So, o'n nhw'n fel, oh, mae'n ma weird mae'n nawr heb y capel. O'n i'n hoffi mewn bwyd go iawn yn dod mewn i... Da ni'n cael cyfeirio fydda. Chi'n cael fe'r adeilad mawr a oedd yma nes i ddim yn ywen. Oh, gosh.
Ond mae hwnna wedi bod yn amlwg, achos da ni'n mynd ffilmio cyfrinach chi bawb adre. Da ni'n mynd ffilmio yn gronolegol o ran amser. Na, ie. Yeah. So mae dymchwel y capel wedi bod yn reit tricio ran ffilmio, oh, achos... Oh, gosh. Neu fel arall, mae'n un penod sy'r capel i gyd, ne? Mae'n penod arall sy'n wedi ddymchwel, mae'n penod arall sy'n hanner ono. Yeah. So mm. mae'r cyfarwyddwyr a'r tîm cynnyrchu wedi bod yn gorfod bod yn glyfar iawn o ran sut oh mae'n ffilm ar y stryd yma efo bod nhw ddim yn dangos y capel yn ei wahanol yeah. um, safleoedd o, well, stages o gael i'w i, uh, ddymchwel. Reit, na ni edrych mlaen rhywfaint nawr. Fi'n gwybod ti methu mm. rhoi gormod off, ond fi, fi rili eisiau gwybod, ydy Rhys a'i Olo, os na mynd i fod, neu ydy Rhys yn mynd i gael rhyw fath o um, rhywun ar tîm e, o vigilantes? Neu yn mynd i fod yn lone wolf? Mam di driau orau a tîm. Yeah. Mm -hmm. Dydy am di rhoi, dwi'n gwybod yn y benod, uh, penodau dwythau yma, mae Iola di bod yn gwrthod, neu di bod yn methu yeah. ag um, comitiau helpu. Ond di'r rhys sy'n mynd i roi'r gorau ddim ar hawdd o hynna. Wow. Nice.
Ac gobeithio, eitha sbio tu hwnt i just iolo a gweld pwy arall. Gobeithio, cos fi iolo fawr o help, da. Achos, ti'n gwybod, mae'n i, i fynd ar ôl Barry, mae eisiau tîm nice. go leo, does? So, dwi'n yeah. gobeithio ag eitha fwy o help ac e, eitha i chwilio tu hwnt, fel dwi'n dweud, am bod fwy na just iolo i helpu fo. Ie. Yeah. Oh. Gan i weld os eitha lwyddo, de? Yeah. Gobeithio, mae mae Barry yn... Barry ddrwg, yn ddrwg ofnadwy ar y funud, mae eisiau stopio. Yndi, dydy. A mae rhaid i ddweud, yeah. mae'r ma misoedd nesaf yn mynd i fod yn... Achos yn amlwg, dyn ni'n ffilm ar gyfer mis hydref fan. Ie. Yeah. So, wow. Dwi, Yndan.
A mae rai fi ddeud, mae'r ma sgwenwyr a'r tîm cynhyrchu wedi gwneud job ffantastig efo'r stori yma. Ac mae'n lot oh. o gynnwrf i ddod i edrych ymlaen ati fo rhwng rwan a, wel, i'r dyfodol agos, felly... Gwych. Glas.
Ie, yeah, dwi, a dwi'n edrych ymlaen i weld sydd fydd ar teledu hefyd, felly... Ie, yeah. yeah.
nice. Ie. Yeah. Oh. Dwi'n gweld edrych ymlaen ato fo. Meilir, mae da ni ambell i gwestiwn o'r gwylwyr. Gwych.
Um, na i ddechrau efo Jeremy Charles. uh, yn gofyn, would you like Rhys to find love again? O, oh, bendant. Yeah.
Be sy'n neis ydy, mae wedi, tyd, oedd yr garwriaeth gafodd efo David, o honna'n bigi, go yeah. iawn, doedd, o honna fatha. So honna wedi gallu bod the love of his life. Ond dwi yn meddwl bod hi'n amser falle i Rhys bod yn dechrau mentro nôl allan i'r byd carwriaethol. Yeah. So, byswn, sef ar neis i'r hys yn y fuan gael cariad bach, ond gan i weld beth i gwyddi,

Yym, cwestiwn nesaf, mae hwn o Guto Rhys Evans. Wyt ti mewn rivalry efo Barry Gywir? Fi'n gaso, mae'n meddwl efo Gwyno Tegid. Gwyno Tegid? Oh my god, absolutely. Ynddo, pa mae'r cool da ni, a dwi'n licio meddwl, fatha, mae Gwion i fi, mae'n bwg iawn, da ni fatha, pwy di'r fwyaf cool, pwy di'r fwyaf dylanwadol, pwy sy'n gallu bod fwyaf bygythiol. Dwi'n meddwl bod fi'n cyrraedd y funud. Dwi'n gwybod. A ddim cael lot o hwyl da. Mm.
Um, right, mae hwn yn un da. Tasa Arthur yn cystadlu'n Drag Race UK, beth fysa enw fo? Cwestiwn da.
mae hwnna gwestiwn briliant. Yeah. Os yw'n wrth y modd yn gweld hynna'n digwydd.
Yeah.

Ydy'r profiad o fod yn rhan o Rownd a Rownd yn hwyl? Yndi, oh gosh, ni. Go iawn man, dwi ddim, jyst yn dweud hyn. Mm. As ddim cynhyrchydd, dyna cynhyrchydd, cynhyrchydd, sef cynhyrchydd hefyd.
Sal gwn tu ôl i chdi.
Na, mae'n briliant. Dwi wrth y modd. Ac dyna sy'n gres, dwi fel, fel actor chwarae rhan rhys, cael gymaint amrywiaeth a straeon i'n chwarae. Ac

Uh, Yndi. So, yeah. Da iawn, Dwi wedi joio bromance Barry a Rhys fyd. A dwi'n tynnu mm. coes Gwen Tegid sy'n chwarae'r rhan Barry, but... Um, uh, yeah, bod Rhys fel crush bach secret arno fo, ond cyfrinach ni di hynna. Rhywbeth i gadw'r actio'n fyw, ti'n bod? I gadw'r ffeisol o'n fyw. Glas.
Fantastic.
Ah, diolch yn fawr i ti.
Diolch am ymuno efo ni. Dim yn pleasure.
Ta-ra!
O, oh, diolch o galon i Meilir, a.k.a. Yeah. Rhys, am ymuno mm. fo ni yn y caffi. Oh my gosh, mae mor ddifur cael insight yr actorion, dydy, a Yndi, straeon sydd gen nhw. Yn edrych pan maen nhw'n rhan o'r uh, flaenllaw o'r prif stori ar y bryd yma. Yndi, yndi, yn union. Uh, ond o actorion blaenllaw i actorion pwysig ofnadwy, ond ella ddim mor blaenllaw, blaenllaw am nhw'n helpu i gynnal yr haglen. Extra yn cameo y mis, y mis. Pwy sgyn ti ar dy restr, Dylan? Uh, un o hoff rai fi oedd y boi 'na oedd Barry'n gweithio efo. Fi'n cofio, oedd Barry ar y ffôn i rywun, a oedd e'n siarad Cymraeg i nhw, mm. o'n i'n meddwl, o'n i'n siarad am stwyd dodgy stuff, a honestly am eiliad, o'n i'n meddwl bod Mick wedi dysgu Cymraeg. Ond obviously o'n i'n ddim, achos oedd ni'n weld Mick nes blaen. Um, Ti'n bod nhw'n gwneud y dodgy deal o bwys y dŵr, a Barry fel... Um, I've got a personnel problem. A um, yeah. Mick fel...
As long as Pat's happy, everyone's happy. Ond anyway, um, extra nes i'n rili really fwynhau, y boi ddath i cwrdd a Barry yn copa,

Yym wel 'dan ni 'di trafod unwaith yn barod yr yr hync yn y caffi. O ie. Jyst y sefyllfa hefyd 'de bod odd Mel a Gloria jyst fatha yn drwlio drosto fo. Ag odd Arthur fatha o na a dyna nath achosi ychydig o fatha... Ie. ...identity crisis i Arthur. O druan fi yn ei plaid shirt. Ticlo fi 'de.
Ie, na, nes i rili fwynhau fe. Yym, rhai fi hefyd e, roi mensh i, um, tyd y Leaving Do, Rhian, oedd yeah. na fatha, oedd na gang o athrawon yna. yeah, Ac yeah. oedd un, actually, yn un o, yn mae'n hen athrawes arno fi, un o... Da! Yeah, ai hen athrawes Gymraeg fi.

Yym nes i rili fwynhau Unsatisfied Customers o Waun. Yy y bois nath do- yy do' lan ato fe fel... O'dd y papur yn rhoi sdim i'n dda i'm byd. Be?
Dim bai fi 'di o, sdim 'di darllen y cwestiyna'n iawn naci? Do'dd dim un cwestiwn yr un fath. Be?
Dwi isio mhres nol. A fi.
Oedd heina'n briliant doedd? Yy shout out i'r NHS staff... Ie y key workers.
...yy nyrsys ie'r key workers nyrsys y midwives y doctors odd efo Sophie yn sbyty. Ie thank you fictional key workers. A diolch byth amdanyn nhw achos odd Dylan yn hollol useless.
Ie oh my gosh. Hoblo dros y lle i gyd. Ia diolch byth bo' 'na rywun yna odd yn gwbod be' oddan nhw'n neu'. Ai.
Yym pwy yw yy uchafbwynt extras ti i'r mis? Pwy ti eisiau rhaid o? Fi moyn rhoi e i'r hync. Ond uh, ond nawr bod fi wedi clywed bod, um, bod extra oedd actually yn gen oedd extra fel athrawes oedd yn gen athrawes yn y tŷ. Ie. Fi kind, fi kind of hoffi hwnna. Ie. Yeah. Beth, beth oedd enw i? Miss Cymraeg.
Ie,
yeah, ffain. Miss Cymraeg. Ie, yeah, Miss Cymraeg. Extra ni cameo mis. Hey!
Extra yn cael ei y mis. Irian. Y mis. Reit de, mae fe bron yn amser i ni ddod â'r podlediad i ben. Felly, yn gyflym, ydy Owain byth yn mynd i dyfu lan? Os di'n mynd i ddilyn gyrfa a tha, fel chef neu rhywbeth ella allan eitha sorti yn allan. Y fi meddwl, os mae fe'n cadw draw y Robi a ffeindio llwybr ei hunan, mm. bydd yn iawn. Uh, ydy Kai a Caitlin yn mynd i snogo?
Snogio. snogio. Yndi, dwi'n meddwl bod na rhyw snog ar y ffordd. Ydy Arthur a Gloria yn mynd i snogio? o,
ie, yeah, rhyw snog lyb, mae'n siŵr fe dda fanna, ia. Ydy'r hwntws wir yn mynd i werthu'r iard? Dwi'n meddwl fy raid i nhw. Ac yn ola, ydyn ni'n mynd i weld Rhys a Iolo yn cael ffeit efo Pat a Mick? Ti'n gwybod be, pam lai, yy, bring it on, ond dwi yn meddwl so nhw'n gorfod cael Caitlyn i fewn i roi yeah. wych ar ryw right hook yna hefyd, fydden nhw'n iawn wedyn. Diolch yn fawr am wrando, cofiwch chi gysylltu. Mwyn i, wel chi,